Tama ora, tama noho, tama mate. Kia ora, nau mai anō koutou ki Warrant Fitness, te hōtaka e āta titiro ana ki ngā kaupapa e pā nei ki te hauora o te tangata. E pēnei ana te kōrero, ka whai koe tētahi tiwhikete mō tō motukā, ka tika me whai koe tētahi tiwhikete mō te hauora o tō tinana. Ko David Jansen tōku ingoa, Tākuta Mark. I tēnei pō, kei te titiro tātou ki tētahi mate e pā nei ki ngā pūkahukahu. Ko te bronchiectasis. Nō reira, mātakitaki mai. Couldn't live another day if I didn't come in. If Perry hadn't come in when he did, yeah, he would have died. Yeah, very, very definitely would have died. He made a bad call, really bad call this time. He, he, um, he should have been in a lot, a lot earlier. Ka mamae tuku uma ka kore au e toa te hā ki roto i ngā wā katoa. Rātou kei te mataku, pērā ka kore au ka hoki mai mēnā ka moe au. He mate mōrikarika te bronchiectasis. He uaua hoki te whakamātau. Ki te kore e tika, ka toimaha haere te tūroro. Ehara ko te mate, bronchiectasis, pērā i te nui o tērā o Piri. Ka tāia e ōna hoa te kani crump mō tētahi wā roa. Engari kua hipa te 30 hēkona o te mahi e ngākaunui ana a Ed, kua pau tana kaha.

I te wā o te hā ka nuku te hau mā te ihu ki te pū korokoro, tatū atu ki ngā hauara pakupaku e kī ana ko ngā bronchi, ā, ka hauruatia kia puta ngā bronchioles. Kātahi ka puta ētahi paku kohinga tūpuhi nei pērā i ngā karēpe e kī ana ko ngā alveoli. Ko te whakamahinga o ngā alveoli ko te whakawhiti i te hā ora ki te carbon dioxide ki roto i te toto. He mate rerekē te bronchiectasis, arā ko te whakapakaru me te whakawhānui o te bronchi. Nā te toretore rawa me te mate ka puta ko ngā whakarahinga rerekē o ngā hauara. Ki reira te hupe e noho ai. Ko ngā cilia ngā huruhuru itiiti noa nei e piri ana ki ngā hauara. Mehemea ka mate haere, Ka kore e taea e ngā pūkahukahu te karo i te puehu me ngā ngārara moroiti. Nā te kore mahi tika a ngā cilia, ka kore e taea hoki te whakanuku i te hupe kua kohia, mā reira puta ai ko ngā matenga pūkahukahu. I te whānautanga mai o ētahi, kei a rātou te mate bronchiectasis. Mō ētahi atu i a rātou e pakeke ana, nā te rirotanga mai o ngā mate pūkahukahu, te kore whakapae i ngā mate rānei, ko te maremare hupe nui te tohu matua o te bronchiectasis. Ko ngā tohu mō tēnei mate te bronchiectasis, ā, ka tika hoki ko te tino tohu mō tēnei mate ko te rewharewha. Ko te maremare katahi ka, ka tūhā atu ko te huari, engari kua pirau tēnei huari. Nō reira, ko te rewharewha, kāre e kore ka hoki mai, ka hoki mai anō. Ko te māmā o Ed te tangata tuatahi ki te tono āwhina. Because he had a rough start anyway in life, he was born with two holes in his heart, from birth till eight months he had chronic lung infections, so we were always in and out of the hospital getting his

Ko te whakataunga o tēnei mate, taku mōhio ka whā, rima pea nā nā wā ka pā nei tēnei tūmomo mate, kātahi ka whakaaro, ka tīmata tērā kākano o te whakaaro, ā, koia tērā pea ko te bronchiectasis. Ehara i te mea ka, ka kite koe kātahi ka mōhio tūturu anei ko te bronchiectasis, engari, nā wai rā, nā wai rā ka mōhio koe. I te tipuna o Edward te mate bronchiectasis, ā, tamariki tonu ana tana matenga. He rongo kino nei i te rirotanga mai i tētahi atu o te whānau taua mate. The doctor rang me, the specialist from um, Middlemore, he rang me and um, as soon as he said the, the word bronchiectasis, I thought, oh no, you know, because, you know, for me that was

you know, bronchiectasis, but we weren't um, you know, up to play on it really. You know, we weren't educated on that actual disease, just knew it was a lung condition. Ki te hohipera o Tāmaki Makaurau, kua hui te whānau o Piri te tamaiti 17 tau te pakeke ki te tohutohu ki a ia, me taetae atu ki te hohipera i te putanga o ngā tohu o tana mate. He's at that age where he wants to go out and be with the boys.